Aled Gwyn Job, Away With Words. Wel, un person sydd wedi codi i broffil yn sylweddol yng Nghymru yn ddiweddar ydy y Prif Weinidog Mark Drakeford. Llawer un wedi i ganmol o yn arw am i gyflwyniadau swper a phwyllog a rhesymol yn ystod yr cynadleddoedd i'r wasg yng Nghaerdydd, a phobl hefyd yn cymharu hynny gyda'r agwedd ddi-hitio, di-hid a'r elfennau siambolig sy'n aml iawn yn perthyn i Brif Weinidog Prydain Boris Johnson. A sawl un yma hefyd wedi dechrau dyfalu iddyn nhw hunan? Ydy Mark Drakeford yn dechrau troi yn ychydig o genditholwr Cymreig erbyn hyn? Yn enwedig o gofio am i bwyslais yr wythnos ddiwethaf 'ma ar i ymwelwyr gadw draw o Gymru oherwydd yr haint a'i a'r ffaith ei fod o yn mynnu ma' cyfraith Gymreig sydd yn rheoli ar y mater hwn yn ddiweddar. Ond mi gafodd yr gobeithion yma Am Mark Drakeford mwy cenedlaetholgar ei chwalu ddoe, a hynny yn dilyn cyfweliad a wnaeth o gyda Radio Four. Yn y cyfweliad, mi ddwedodd Mark Drakeford rywbeth fel hyn, Mae'r dewis i bobl Cymru bellach ydi sosialaeth neu genedlaetholdeb asgell dde. Wel, pan mae Mark Drakeford yn sôn am genedldeb asgell dde, yr hyn sydd ganddo dan sylw, wrth gwrs, ydy Natsïaeth a'r Ail Ryfel Byd. Ar un ystyr, mae o'n ryfeddol bod yr Ail Ryfel Byd, a'r hyn a gafodd ei orchfygu yn yr Ail Ryfel Byd, sef Natsïaeth, yn parhau i fod yn yn mîm mor ystyrlon a mor bwerus yn y dychymyg cyhoeddus ym Mhrydain o hyd. Ond mae hynny wedi bod yn fendithiol iawn i'r Blaid Lafur am flynyddoedd mawr oherwydd dyna'r cerdyn maen nhw wastad yn ei ddefnyddio wrth geisio pardduo'r midiau cenedlaethol ydi codi'r bwgan yma a gall Adolf Hitler ddod yn ei ôl unrhyw adeg os nad dan ni'n hynod o ofalus. A mae wedi bod yn effeithiol iawn iawn iddyn nhw. Felly, ar un ystyr, pam ddyla Mark Drakeford newid rhywbeth sydd wedi bod mor lwyddiannus iddyn nhw? Ond mae yna elfen gamarweiniol, yn elfen ddichellgar ac elfen anonest yn y math yma o ieithwedd oherwydd yr hyn sydd ddim yn rhan o'r naratif ar unrhyw adeg, wrth gwrs, ydy sut mae cenedlaetholdeb hefyd wedi bod yn erfyn bendithiol a buddiol iawn ar gyfandir Ewrop, yn enwedig yn ystod ail rhan yr ugeinfed ganrif. Sôn ydw i am sut y llwyddodd mudiadau cenedlaethol mewn llu o wledydd bychain megis Latfia, Estonia, Lithuania yn y Baltics a gwledydd megis Slofenia, Slofacia, Croatia, arwain at ryddhad cenedlaethol i'r gwledydd hyn, a gwledydd sydd at ei gilydd yn dilyn hynny, wedi datblygu eu cymdeithas, datblygu eu economi, ac wedi dod yn wledydd bodlonach i byd ar sawl ystyr. Ond chewch chi byth y blaid lafur Yn sôn am y gwledydd yma ac yn canmol yr hyn y mae'r gwledydd yma wedi'i cyflawni. Be sy'n hefyd yn yn nodweddiadol o'r ieithwedd a ddefnyddir gan y Blaid Lafur yn y cyswllt yma ydy, chewch chi byth mohonyn nhw yn sôn am gominyddiaeth a pha mor ddinistriol a pha mor hynod, hynod ddamniol fu Cominyddiaeth yn Ewrop yn ystod yr ugeinfed ganrif. Can miliwn o bobl wedi marw o dan Gominyddiaeth yn yr ugeinfed ganrif, ond eto allwch chi byth y Blaid Lafur yn ymosod ac yn rhybuddio pobl am beryglon Cominyddiaeth. Felly mae 'na, mae 'na stumio ieithyddol yn digwydd gyda'r term yma ar un pegwn. Ond y gwir amdani hefyd, mae 'na stumio gwleidyddol yn digwydd ar y pegwn arall hefyd, oherwydd wrth i Mark Drakeford ddyrchafu sosialaeth i'r entrychion, mae o cystal â dweud, ylwch, dyma ydi hanfod y Blaid Lafur yng Nghymru, plaid sosialaidd, yda ni? Wel, mae unrhyw un sydd yn gwybod rhywbeth am y Blaid Lafur yng Nghymru yn deall yn iawn nad oes yna arlliw o sosialaeth yn perthyn i Blaid Lafur Cymru, oherwydd Blairites saff, diddychymyg a chonfensiynol y maen nhw wedi bod yn yr ugain mlynedd ers iddyn nhw fod wrth y llyw. y Mae, Caerdydd, a hynny wedi ei seilio ar eu harwr mawr nhw, wrth gwrs, Tony Blair. Felly mae yna ystumio ieithyddol yn digwydd o'r naill begwn a'r llall yn fan hyn. A mae'n drist ar un ystyr bod y Blaid Lafur yn gorfod defnyddio tactegau fel hyn yn gorfod taflu llwch i lygaid pobl, yn hytrach na bod yn onest hefo pobl a cheisio cynnal deialog gall, deialog agored a deialog resymol. Siawns gen i, gyda'r Blaid Lafur wedi bod mewn grym am yr holl flynyddoedd 'ma, y gallen nhw drystio'r cyhoedd yng Nghymru i allu trafod pethau mewn ffordd tryloyw ac agored, a pheidio dibynnu ar rethreg mor wag, mor gamarweiniol, ac mor amharchus hefyd i ddeallusrwydd pobl yng Nghymru yn y flwyddyn 2020.